Salve família! Três manu ku un MC, Píkarus Pika! Antis nu kumesa li família, skrebe na kanal, kumenta, konpartilha i dexa kel like pa subi ritesa na Youtube. Família, sima bu sabe, Píkarus Pika nunka ka ta desepsiona família, sénpri kontiúdu pizadu nu ta traze li diariamenti família. Fika slienti, senti, senti, senti família si Youtube ka notifikau ben pa kanal dja Ramiri piskiza punga msi bu ta atxa familia oji mi ka sabe enrola txau e novidadi prontu pa trazi pa nhos. Scandalo mo puta tudo mulher é puta mo ka tudo é nha cara. Vira taxista é solume ku zen.

Patron, a otu negosi ku ta ben. Patron, kumenta la. Miguel KPR, kumenta la. Entra na live bu poi bu musika li. Miguel KPR, entra na live bu poi bu musika li. Novu patron di Kabu Verdi. Novu patron. Miguel KPR, entra na live. Oji nu tene audiensia. Entra na

Ô pur akazu go tranka sa ma fresku ki pregu omo tranka dura na Europa. Minin nhos imajina mo ki pregu pregu sa gosi li. Pô pregu pregu podi ka sta na live gosi li ma informason ta txiga na el. Sintindi? Pregu pregu tranka tanbe ka tinha ki tomaba pregu pregu pikenu. Sintindi? Abo tranka gosi li pa fama to

Konfesá ta gira Nhas niga na bek so ta puxa nikotina
Ka

Djen ativa, pertu ku txiga Álcool y drugs ki ta djuda sara frida Kel é kaná, kel so ku intimida Tenpu a ta korri, bu. Bon, minus, minus, kel-li foi dos minutu di publisidadi e ku nos manu e Miguel KR. Miegel, kontatus pa xou dja kumesa txiga?
Sim, sim.
Sim, quem é que quer fazer show com Miguel KR? Nós mandamos mensagem ou nós mandamos para Japa, DJ Japa, você entende? DJ Japa e Putz de Terra Branca, Putz tem de bom vibe, Putz tem de bom som. Já já também nós temos hoje Miguel na grande show que tem na Sunny Clow e também Otus shows ki sa ta ben ok. Miguel nu sta djuntu dami nhos um flow la dami nhos um dami nhos um fala bom sa ben kontinua ku fofoka dami
É nós, dia 11 na San Nicolau. Quem que está na San Nicolau vai chegar dia 11, sábado. É nós. Minis, minis sa curte, minis sa tá mandou mensagem, minis, minis sa tá dou fala, fixe, feedback de uma música Get Down, mo que sa tá aí.

Oi yes, oi yes. Ami ka, ami ka ten talentu pa nkanta. Ami bo na promove, na da publisidade. Ki ta kanta é bo. Certo, certo. Bu ta kanta bo, bu ta manda bem, Cabo Verde sa ku bo, Tara Branca sa ku bo. Bu, a bo já mais famoso Tara Branca quase de bo. A já mais famoso de Tara Branca é bo. Bela Yeah. Vista, amo, não,

Kantor. N ka konxe, ka konxe.
Ô, Ká, Ká Murielu, un Murielu la di Bela Vista ki es ta fla, un minina ki txoma Ká. Ah, Ká Kantor ok. nau.
Ká é é mudjer, un famoza. Próxima bes bu ta faze klipe ku el. Asi dja nu ta faze kel konekson. Amor, bu acha ma Certo. N sa ben lenbra di Ká gósi li? Mi algen di Téra Branka pa la ki N sa lenbra di el é sô Miguel di Téra Branka ku bo ki di Bela Vista. Ka gosi, pambaba ela visa la, djobe eu, N tem que passa pa Terra Branca, N tem que tende rapaz la na conexão. Tá entende? Ou não.
Bom, pambaba pa terça eu tem, tem que dar muito volta, N tem que vá pa Terra Branca. Certo. Nós tá junto lá, ok? Primeiro.

Vanessa ta staba na kel ajénsia varmelhan, Val Merian, ki éra un ajénsia di minininhas ki ta txomadu pa klip, ki Vanessa ben faze live ta koba Núria, prizidenti di Val Merian, ki Vanessa fla ma minhas di Val Merian lebadu un kôu podu balinha na bibida ma tudu algen mokadu. Nhos ka ta lenbra di kel live li ki Vanessa faze ten uns dôs, três anu ta koba tudu algen di ajénsia Val Merian ki el tanbê ta fazeba párti ki el tinha bifi ku Núria, Núria, prizidenti di Valmerian, Núria ki gósi é un minina dretu kazadu, ki Vanessa fika ta fla ma minins lebadu kou, ma mokadu, ma dadu bibida, ma dadu dróga, ma el, ma el é ka dadu dróga, el ka mokadu. Vanessa nunka ka mokadu. Ai el é vírjen. Vanessa. ki mokal é so se pai di fidju so se pai di fidju ki mokal ta rikuza boka bo é te ma rixu ki penedu nau fika ma el ta koba tudu algen tudu algen mokadu tudu algen txupadu tudu algen é puta a el go nunka ka mokadu a el a el el ta sta na tudu kou na tudu anbienti ku tudu tipu di ómi ma nau fika mokadu nau fika mokadu nau fika mokadu Sim, toma um cara de merda, sim. Só ele que canta um cara. Vamos ele é mais perto, né? Ah, ah, pá, toma um cara de merda. Ele, ele já participava na clipe, aquele clipe que tava assim, Tora Bopó, Tora Bopó, dou tudo de mim, vou ignorar.

Fidji, é mo komu el é buru. Fidji, Fidji presipita, e para dinheru na altu mar. Se dexaba dinheru bai, e ta kaba tanbe. Eh, ta fika li na blá blá blá, na blá blá blá, na blá blá blá, na blá blá blá. Eh, kaba Verdi ten, ten santu? Cabo Verde nem é ca santo. Ah, nós é um país de África, nós é um país quente. Homem gosta de pitar, mulher gosta de fanado. Cabo Verde, a nós é África. A nós não gosta de putaria.

Zé fika lonji Vanessa pamó el Minis eh, sa apresenta nhos maior MC di Cabo Verde El é ka mesti Vanessa pa da-l publicidade É ka mesti fazi marketing ku Vanessa pe pe ten fama É ka mesti Vanessa El el el ta fazi so show Eh nu tene akondizé numer un di Cabo Verde Papá di bola Eh é ka mesti Vanessa Eh akondizé dia 3 di feveru Lisboa